M'għadhomx imorru qabel kien ikollok il-kwartieri, l-istamperija, kien ikollok biżibilju nies lesti jmorru jaħdmu b'xejn, dawn in-nies dejjem qed jonqsu. Illum il-partiti qed ikollhom, għandhom miljuni ta' spejjeż fis-sena. Issa, dal-miljuni jistgħu jew ma jħallsu 'l ħadd xejn, jew irid iġibuhom minn xi mkien. Minn fejn ħa jġibuhom? Billi taħseb inti bil-membership tagħhom biss ħa jġibuhom? Dawn iridu jduru. Jiġifieri aħna nemmnu li

Imma li. Mhux dik il-parti ta' jiena nsib oġġezzjoni li għandhom TV Channel. Ħana. Mhix eh, il-fatt tal-propaganda fil-verità. Hmm. Minkejja qabel hekk kienet però biżmien. Però biżmien, biżmien dak il-fema bidlet. Super One. Dik il-fema eh, bidlet. Ġifieri eh, l-ġurnata bid-demokratizzazzjoni tal-internet biex ta' qabel kienet problematika għax huma kellhom monopolju illum il-ġurnata anti jekk ikollok naqra naqra oh, impriża u naqra sens ta' impriża u tinvesti naqra kapital tista' tagħmel l-affarijiet oh, tiegħek fuq l-internet, eċetera, eċetera. Jiena l-problema tiegħi qiegħda hawn. Illi daw qed jagħmlu n-negozju ehm, fis-suq ħieles. Ehm, huma huma żewġ entitajiet li li apparti li qed jagħmlu negozju daw qegħdin ukoll alla jagħmlu leġislazzjoni. Jiġifieri dawn huma nies li eh, L-ewwel konna qed ngħidu isma' inti meta tagħmel sistema trid toqgħod attent li sistema mhijiex korrompibbli. Eżatt. Sewwa, issa daw għandhom dawn il-magni kbar fejn jistgħu jiddepożitaw minnhom jgħaddu ħafna flus. Sewwa. Issa in-Nazzjonalisti jidher li ilhom 17-il sena ma jdaħħlu l-accounts. Jiġifieri jien ma nafx. Mhux aċċettabbli dawn l-affarijiet. Assolutament xejn. Li kumpanija privata Waqas kumpanija privata. Le, le, kumpanija privata tista' fis-sens, mela, il-liġi edaw, l-MBR, naħseb tafeti, l-MBR inti eh, il-Malta Business Registry tobbligak li ddaħħal il-kontijiet. Jekk ma ddaħħalx il-kontijiet, ituk multa, issa. Ma ma fini, illum biss u l-affarijiet ma daħħalix għal sena sentej tlieta, il-multi jikbru u jalqulek il-kumpanija.
Minn fommok l-Alla. Minn fommok l-Alla x'dar dawn in-nies dardru l-Alla. Le, le, mhuwiex aċċettabbli li l-partiti jiftu jgħodu jagħmlu Speċjalment il-partiti, speċjalment il-partiti.
Mhijiex aċċettabbli. Fis-sens, all right, ejja ngħidu ngħidu il-bniedem X ma jdaħħalx il-kontijiet. Eżatti. Hija ħaġa ħażina għax jien irid nkun naf x'inhu għaddej. Imma ħseb wara partit li għandu dan il-jett li jagħmel il-policies tal-pajjiż u qed qed jiċċenilja daw il-flus kollha, il-flus flus kollha għaddejjin Ġon. u l-poplu ma jafx min Ismani. qed itihomlu fejn Mbagħad sejrin. il-negozjant jiġi majjar li mhux iħallas it-taxxa u tal-affarijiet. X'messaġġ qed jieħu minn dal- minn dal-businesses? X'messaġġ qed jieħu? Ħażin, negattiv hu.
Jiġifieri timmaġina mela jekk għandek sta- kumpanija li t- tagħmel programm ta' television u ma tħallas it-taxxa u kollu sewwa u ma tħallas il-kontijiet mhix problema. Mbagħad jiġi għandek kif jekk taqbeż ma tħallas it-taxxa nimmultak. Mhux messaġġ tajjeb u Eh, eh, very unfair. Unfair. It's not just an unfair playing field, it's a very worrisome playing field. It is very worrisome playing field. It sends the wrong message.
Not just the, uh, and it could be potentially terrible, terrible for democracy. Isma, u mu għandu xikun, jina għasib il-partit għandu jikonċentraw u jiġu mejuna, ġvi mill-gvern, illi mejuna, ġvi, għax inti maġra jkollok partit illi għandu bżonn jagħmel riċerka għax dak biex joħroġ bil-policies, ifhimni, trid titkellem man-nies, trid titkellem ma' ħafna nies, tara x'inhu għaddej pereżempju fl-Ewropa, trid tara għaddej f'pajjiżi oħra, ġifieri għandi bżonn ħafna riċerka. Meta meta ġi pajjiżi.
Isem jiena l-partiti għandhom jiġu mejuna sewwa mill-pajjiż, mill-sorry, u mill-gvern, mill-gvern, u Le, m'għandhomx għal minn fejn jqogħdu jiġbru flus m'għand ħadd. Maya ferm ikkumplikata hu issa għax issa qiegħda, fis-sens jiena naqbel li l-istat għandu iħallas iħallas il hawn. Ikun hemm xi tip ta' sostenn ovvjament. Part hija finance sistema ukoll. eh, hija sistema kkumplikata ħafna għax trid tara mbagħad it-tielet partiti pereżempju meta meta jkunu jistgħu wkoll. Le, le, Apparti li ifhem, dawn. ifhem, mekko- Isma' jiena studjajt mekkaniżmu kif jisir il-party financing barra minn Malta, jiġifieri issa Għandek għandek ċertu għandek pajjiżi fejn jgħidu li jekk pereżempju ġib inqas minn 2% ma tina ta' xajnuna. Mm. L-Amerika dejjem ah, Anka anka Franza, l-Ġermanja, u tagħti minn għalija, il-Ġermanja riċenti kien hemm xi pajjiż vera kbir fil-passat li qas biss innexxielu ġib il-5% u daħal spiċċa bla flus ħaj kollu jala. Iġifieri nagħmlu Franza, iġifieri ejja niddiskutuhom dal-affarijiet kemm tisma' John, kemm tisma' diskussjoni hemm barra fuq dal-affarijiet. Kemm tisma'. Ejja, jiġifieri, jiena dik li li ddejjaqni dal-pajjiż, illi m'aħniex niddiskutu. Ejja nitkellmu fuq riformi, għax noqogħdu ngħidu għax dak jagħmel ħażin, dak jagħmel tajjeb, l-ieħor għax hekk, u fuq riformi serji, u riformi mill-qiegħ qed ngħid ta' ġifieri ta' għax inti għandek bżonn. Le isma' ri, jiena naqbel miegħek, kemm-il darba tħaddidt fuq dan il-podcast li tkun hemm din ix-xorta ta' riforma, però Hemm ħafna hemm ħafna affarijiet li jridu jiġu indirizzati. Ġifieri għandek għandek ukoll. Id-delegati, jaw, il-kandidati, sorry, il-kandidati. Le, parti daw daw ġifieri daw bejnietom reknu xi 50 miljun dejn. Sewa ġifieri dejn mal-VAT, dejn mal-arms, dejn mas-CIR. Daw x'ħan għamlu l-poplu ħajbqa' mingħajrhom. U f'daqqa waħda mhux tal il-poplu jibqa' mingħajrhom tal-li isma' issa wkoll ħallu f'idejha ħan niffinanzjawkom aħna. Mela, tlaqna?